Assalamualeýkum gadyrdan ildeşler. Kiçiräk bir wideo çekeýin diýdim. Şu Angliýa işe gitjek bolup, işe gitýäs diýip allaýanlar barada. Allanmaň diýip, epes wagtdan bäri ýazýanlar bardy. Şular ýaly Angliýa işe gitýäs diýýärler. Hemme zady firma, şirket garşylaýar diýip, pullonça tolaýar diýip, şeýdip allap, atlar bilen garaz işe gitjek bolýanlar barmyş. Adynam aýdyp geçeýin. Joe Pistaýyň diýýär. Gaty köp adamy aldanypdyr. Menem häzir edil özüm işde bolamsoň, gysgaça wideo çekäýin diýdim. Öýde-de şu günler boşrak wagtym ýok. Aldanýan adamlar gaty köp eken. Maňa ýazanlara men aýdyp geçýän. Mümkin bolanynam çalt gürleýän. Neme görmäň, gaty görmäň menden. Özüm Angliýada üç ýyldan bäri işläp ýörün. Fruitful Jobs bilen geldim. Men reklama hiçisini edemok. Edil çünki häzir Türkmenistandan adam alanoklar. Ştersan Jackma we Angliýa rugsat berýän firmalary, olaram hiç sem edil häzir Türkmenistandan alanok, gysgaça maglumat bereýin, Polşadan, Ýewropaň käbir ýerlerinden, Gyrgyzystan we Gazagystandan iş alýarlar, esasy alýan işgärleri. Şoň üçinem siz Angliýa. Job islaýyň, bolar, ýene ol gider ýok bolar, başga biri çykar, ynanyp oturmaň, çünki Angliýaň rugsat bermeýän firmasy bolsa alyp gaýdyp bilenok. Indi Joe Pis daýymyň nädip aglýanyny aýdaýyn. Birinji bilen pul soranok. Özi düzetýän diýýär, ondan soň aýdýar, B1 sertifikat gerek diýýär. Ýok, ýalan, B1 sertifikat gerek däl. Onam şular ýaly subut edeýin, birden gerek. Başga kategoriýada gerek bolan ýagdaýynda-da pul bilen satyn alyp bolmaýan zat. Sen oňa müň dollar ber, iki ýüz elli dollar ber, geçen ýylyň hasaby bilen bu ýyl üç ýüz elli dollar. Ýani olar on ýaly däl. Birinji bilen iňlis dilini subut etýändigiň barada sertifikat bolmaly o zat hakykatdanam soralan ýagdaýynda onam berlenok sen ekzamine girmeseň ekzaminden geçmeseň berilýän zat däl şoň üçinem o zady pul bilen satyn alyp bolanok ony aýdaýyn birinji bilen ikinji bilen sponsor diýä kost nomerym geldi indi sponsor sponsor gerek diýä e, gara çörde saňa sereder ýaly şu işe başlaýançaň eýleň meýleň diýip bir giden zat ýazýan ekenler. Olam ýalan. Çünki kost nomer aljak bolsaň, sponsor bir bolan ýagdaýyňda seň aýlyk hakyň berjekligi barada bir gelýänçäň ýolda bir problema çykanda saglyk ätiýaçlandyryjy tölejekligi barada hemme zady güwä geçenden soň kost nomer berýärler we ondan soňam wiza tabşyrýaň. O taýda-da ikinji ýalan. Indi üçünji ýalanlaryny aýdaýyn. 2500-3000 Funt sterlin ýa-da dollar diýip aýtýarlar. Ýene olam ýalan agadyna şul aýdan başlap aýlyk galdy. 12-21 funt, 12 funt 21 pensden e, töleg tölenýär. Angliýa daşary ýurtdan gelenleriň aglaba bölegi şo bahadan alýar. Gaty bir nemere işler bolaýmasa, ýani başlyk, başlygyň kömekçisi ýa-da şolar ýaly müdir, şolar ýaly işler bolmasa 12-21-den ýa-da 12 ýarymdan köp pul tölänoklar olam aklyňyzda bolsun başga näme ba ol o pulam seň jübiňe geçenok ondan başgada senden nalog alýalar strohowka alýalar ne biziň ne iş ýerimize ne ne parnikler daşary ne de galýanja ýerimiz şon ýaly ýakyn ne şu galýan ýeriňiz üçinem hepdelik pul alýa gaz tok üçin Gaty köp däl. Garaz şolary çykaran ýagdaýyňda özüňe on ýaly ummasyz zat galanok. Häzir şu ýerde meň sagadym köpüräk çykýar we iki müň dollar arassa jübime galýar. Indi olaň aýdyşyna görä üç müň bäş ýüz funt, o dört müň dollar töwerek pul-la, ýok olar ýaly däl. Iki müň dollar töwerek galýar. Bul maňa galýan. Käbir firmalarda iş azyrak bolýar, sagady azyrak çykýar we onça-da gazananoklar. Bir müň bäş ýüz dollar, bir müň ýedi ýüz dollar. käwagt müň dollar iş has az bolan wagty şolar ýaly gaýrat edip özüňizi aldatmaň. Gadyrdan ildeşler olaň ýene bir ýalany bar meselem Dubaýa äkidip wiza alýas diýipdir Türkmenistandan men iki ýyl Türkmenistandan birinji ýylam Polşadan wiza aldym. Wizany gerek bolsa Türkmenistandan alyp bolýa. Ilçihana da bar. E, ilçihana wizany berenok. Wizowa sentra bar. Wizowa sentra tabşyrýan, soňam wizany alyp gaýdýan. Oň üçin Dubaýa ýa başga ýurda gitmek gerek däl. Olaň maksady şu Türkmenistandan häzir ertseler, olar aýtjak seň zatlaň ýalňyş. Eliňdäki dokumentler dogry däl diýjek. Şoň üçin siz Dubaýa alyp gidýär. Hatda Dubaýa wiza alýar. Dubaýa wiza almak kyn zat däl. 2 günüň içinde alyp bolýan zat. Käbir halatlarda aslynda kanun boýunça Dubaýa uçup baryp sen wiza-da talap edip bilýän. Ýani o ýagdaýam bar. Ýani diýjek bolýanym Azerbaýjana, Dubaýa we käbir ýurtlara wiza almak e, onlaýn görnüşinde we örän aňsat hemmeşä-de wiza berilýär. Sen bir gaty bir problemaly, öň bir çorny spisekde duran adam bolaýmasaň, wiza berilýär. Olar seni şeýdip duzaga düşürýärler, Dubaýa äkitýärler. Ýene başga maksatdan ýene pul aljak bolar. Iň soňunda garşy çyksaňam sen çoň spisege girýäň, bloklanýaň. Bulam siziň ýadyňyzda bolsun. Mendenem gaty görmäň. Öň maňa jaň edibem gaty köp soraýarlar-da şular ýaly biz bäz bäz bir sertifikat aldyk ýöne indi diýýär aýlyk haky barada hat gerek ýa-da işleýän ýeriň barada hat gerek diýip Men baryna düşündirip aýtdym, çünki olar indi banklaryň zatlaryň açygy barda şolardan peýd rugsadyň bolmanam seň şodyň bütün maglumatlaryňy alyp hasabyňdaky pullary çekibilýärler aýlyklaryňy özlerine çekip alybilýärler ýa kredit alybilýärler şolar ýalam howply ýagdaýlaram bar şoň üçin men hiç kime öz şodymam bermedim aýlyk hakymam bermedim edil şu wagt şu wideony gören bar bolsa şony berjek bolup oturan bar bolsa olara-da aýdýan Sizem bermäň ägä boluň. Ondan soň bilaň ne dudagynyň biri de şol häzir Angliýadan adam tapmaz diýä. Ondan soň diýä şo taýda ara bir iki sany oglan gyz girýä. Ine şolar diýä e, bilýä diýip oňa ugradýa seni. Olam aýdýa 500 dollar berseň, 600 dollar berseň diýä. Meň hasamda plança müň dollar bar diýä. Men durup berýän diýä. Bir adam 100 100 e, adam, 200 adam, müňläp adama sponsor durup bilermi? Kelläňizi işlediň. O bolmaýan zat. Baryna durýanam birki sany adam baryna sponsor bolup durýar. Ýalňyş zat. Ana, ol o taýda ýene bir ýalňyş bar. Sponsor özüňe tapaňok. Ýüz adamdan on adam tapar, tapsa Angliýada köp türkmen ýok. Togsan adam näme diýip olara ýüzlenýär. Olara şeýdip bäş ýüz dollardan, müň dollardan pul toplaýarlar. Çünki mejbur bolup şolara ýüzlener ýaly edýärler-de. Olaň pul alma şekli şolar ýaly eken. Öňünden pul alanok, ýöne öwrüp, aýlap-aýlap pul alýarlar. Ony diýnen soň, ony eden oglanlar bardy, çärjewli oglanlar, mundan ýedi, sekiz aý mundan öň meni tapdylar, şolaryň agalary bilen men Polşada bile işläpdim, maňa jaň edip näme etdiler. Onam berdik diýýär, indem diýýär, biz çornyý spisek aldy diýýär, biz diýýär ýazýas, bize hiç kim jogap berenok. Belki görýändir diýýär, hiç hili jogap berenok. Sertifikadam alan, sponsoram tapan, hatda özlerine beren sponsor bol diýip. Boldy ondan soňam çorny spisege alynýarlar. Ondan soň men aýtdym şular ýaly diýip, aýlyk hak şeýle, şeýle bolanok, şul özleri etmeli diýenden indi men şo adamdan alybilýär diýenden ondan soňkylera näme diýermiş, aýlyk hakyny görkezse bolýar diýýär. Görýäň, men olaryň açyklaryny tapýan, olar ondan soň başga çäre tapyp gözläp urýarlar, nädip pul alsak diýip. Gara, şolar ýalam wakalar bolup geçdi. Tiktokerlerden, blogerlerden haýyşym, şuny paýlaşyp beriň, ildeşlerimiz özlerini aldatmasynlar, Angliýa geljek bolýanlar bardyr, gelmek menem isleýän, hakykatdanam gelsinler, pul gazansynlar, ýöne mümkinçilik ýok. Angliýa barada maglumat az, şuny peýdalanybam gaty köp adam Biziň ildeşlerimizden ýani ýedi sekiz million aýly işläp ýör. Ýöne şolaň bir ýataryndaky ýekeje malyny satýa, biri maşynjygyny satýa, şolaň hem jübütindäki ýönekeje azajyk zatlaryna göz dikenler bar. Şolar hem allanmasyn diýip, ýene täze görjek şolaň wideolaryny görüp allanmasyn diýip şu wideony çekýän. Gaýrat edip paýlaşyp beriň. Maňa laýk gerek däl, hiç zat gerek däl. Repost ediň, paýlaşyň, başgalar hem görsün.

Neme etmeýärler däbi. Ha o. Hiç kimem aýdasy gelmeýär näçe işleýänini. No.
Nowruzyň özem aýtmaýar näçe işleýänini. Ýöne 300 müňden kän işleýänini bilýän. Kim? Ha?
Kim?
Nowruz.
Ýok. Men 300 müň pul işleýän bolsam men seniň bilen gatnaşmazdym ha.
Olam dogry diýip. Ýör.
Dowam etýäs. Excuse me guys, you got a second?

Ýöne aýdanok ä näçe işleýäni. Aýdanok. Näme it, näme itýäninem aýtmadymy? Ä, aýtdy, ýani bir topar zat etýän diýdi. Dört-bäş sany biznes etýän diýdi, hemmesindenem gazanýan diýdi. Hä,
meňzeýär. Hä.
Adamyň ýöreýşinden men diýdim-ä şuny tutaýaly diýdim-ä, bir hili göz stilinden belli bolýar. Nýu-Ýorklylaryň bar-a bir hili üýtgeşik geýinýär-ä, birem çyg, rahat gezýärler-ä bir hili. Şeýle aňňa-aňňa seretýär, bäre seredýär. Ana şol adamlary tutsaň gürleşýär. Meselem, ylgap oturan adamlaryň ýanyna bara bilmeýäň-de.